Helo bawb, croes yn ôl. Diolch i chi gynta am wylio'r vlogs o tos diwetha. Gwerthfawrogi fe'n fawr iawn, diolch. Fi'n ôl heddi i siarad am fy nhaith Thi i Geneva. Nawr, um, fi dim ond yn mynd am ddoi ddwrnod, so mynd i Sil, nôl di Mawrth, a mae'r fflait i hunan yn para rhyw awr a hanner, sy'n golygu bod dim angen lot o stwff arno fi, ond fel arfer, pan chi'n mynd ar unrhyw daith, yn wedi pan chi'n hedfan, mae eisiau pethau angen reidiol yn eich handbag chi, neu yn eich rucksack chi, achos yna beth bydd gyda fi. Reit, cyn i fi gyrru ymlaen, rhaid i fi ymddiheurio achos mae'n swn yn cefndir heddi. Lot o fôl yn cefndir y gwmpas. Le i ddechrau? Neu pwysig. Folder yn cario passport, yn cario manylion y daith, a peth mwyaf pwysig yn ymwedig dyddi hyn, Gyda popeth sy'n digwydd yn y byd, yswiriant, rhag ofon y fe, mae rhaid cael yswiriant. So, pethau mwy o pwysig ar gyfer y daith yw'r rhain. Nawr, fe nesaf, ffwrs, sy'n brwnt, drychwch yn fe, ych y fi. Ond mae angen pwrs ar hynny gyda arian, a ydw dwi wedi newid arian mewn i Swiss francs, achos na beth yw'r arian mas yn Geneva, nid yr euro. Ydyn nhw ddweitha fi yn y bont bod yr nad, achos ni'n mynd o'r euro dda, wps. Mae angen bach o iPad, achos mae'n lyfrau i gyd ar hwn, i lyfrau, a cerddoriaeth, a wedyn mae earphones. Nawr mae'n un bach yn ffrwnt, fel chi'n gallu gweld. paint i ddibod os dyn nhw. So os mae rhaid fwy cool neu pertach dych chi. Ond dyma rai sydd y fi, fi wedi cael nhw ers blynedd dde. So fi'n gwisgo rhain. Rhain dod bach gerddoriaeth. Mae'n holl bwysig i gael ffôn, ffilm o pethau. So ydych chi'n gweld sio fi'n neud ar yr, yn yr awyr. Bydd y ffôn gyda fi. Clustog cysgu yw hwn, fel chi'n gweld. Mae'n gwyndo fel lafant, sydd yn helpu fi gysgu, dim bod angen help arno fi, lle gysgu yn rhywle. A fi'n defnyddio'r un un yn lle mwy bod os mae'n gwyndo neis a does dim gole yn dod trwy dda. Mae bach yn llachar um, y peth cyntaf yn y bore, fi'n hedfan am saith bod wedi syl, so mae eisiau hwnnw arno fi. Beth arall sy'n eisiau arno fi sy'n angen reiddiol? Tissues, neu Pad ysgrifennu. Pwysig iawn, achos ambell waith yn cwrdd â bobl yn llefydd od rhwng y byd. A maen nhw'n gweud rhywbeth diddorol, a fi'n meddwl, ah, fi'n meddwl ysgrifennu fel awr. A allan ni ysgrifennu fel yn ffôn ni, ond well da fi ysgrifennu fel nhw fan hyn. Pethau pwysig, rhag ofon. Yn y pad ysgrifennu.

Dyma'r pethau bwysig. Anti-bac. Mae rhaid gan chi ddwylo hufen i roi ar eich dwylo chi. Ar ôl defnyddio'r anti-bac, fi'n defnyddio'r un un achos bod e'n je a mae fe'n fwyta neis. Moisture Serge yw e. Chi roi e ar eich gwefusau chi, ar eich crwn chi. Fe ddim yn gwisgo gormod o feica pan fyddai'n mynd ar yr awyren, achos mae'n mynd yn sticky a fi'n dod mas mewn lot o spots. Unwaith fi'n glanio, e roi bach o blusio ymlaen, jyst i gael bach o liw ar y moch chi, achos fi'n gwybod byddai ddim wedi cysgu lot nos adwn. Mae'n hedfan beth gynt yn y bore a byddai'n edrych yn welu. So, bach o hwle, benefit. Agoro. Gwm cnoi. Pam gwm cnoi? Dwi'n mwyn gwm ffres. Dwi wastad yn rhoi rein mewn rhag ofyn bod yn cael pen tos. A mae reinau gyd yn mynd i fy mewn i'r bag hyn. A bydd reina mewn i rucksack, so byddai'n gwybod ble maen nhw. Specs hael. Achos uh, sneb gallu gweld yn lyged i, tu ôl rein. Chi'n gweld nhw? Na. A er bod yn o'r yn Geneva, os mae'r hael mas, wedi paratoi bobl, wedi paratoi. A na ni, welech chi mewn wythnos. Diolch i chi am nôl i'r sianel eto os oes hyn, ac i wylio'r vlog bach random yma. Ti'n fi. Um, Byddai nhw'n wrth nesaf yn trafod yn y Nadolig. Daeth hanes bach o Geneva i chi. Uh, tan ysgrifiwch neu dilynwch fi ar Trydar ar Chanel MIA a welech chi prynu. Diolch, ta-ra! O, llaw mawr. Tara!